Maşyna näme boldy? Näme bolar?
Münen zadyňyz otuna suwuna seretmelilämi? Ýagyna suwuna. Be! Ana indi ýola goýdy. Näme ýa utardy? Ýa utardy öýtýänsiň. Be, ýa utardy. Aý takyrdap bakyrdap traktor ýaly wark wark etdi de ötüp galdymy? Be, onda kaka akjam ýagyny çalşylan bolupdyr. A bilýän menem ýagyny çalşmalydygyny. Öz ýurdumyzda öndürilen çapar ýagy biziň meselämizi çözer kaka. Aý, gijäň ýary men çapary nirden tapaýyn? Çapar, öz işiniň ussady.
Bolar siz tapan. Alo! Alo! Çapar ýagy bilen ulagyňyzyň hereketlendirijisi saç alar. Lönt-tönt-tönt. Çapar. Ah! Eger siz uluňyzyň saz rol ýaly işlemegini etseňiz, onda çapar ýagyny guýuň. Çapar ýag, uluňyzyň ýarany. Sag bol çapar. Men indi ak jamy

Şu wideony goltugy porsamaýanlar geçirip goýbersin. Turşaýanlaram diňläň. Nebala bu ýysyňyz nebala by. Arkaýyn bu çykyp bolanok-a takside bir ýere gidip bolanok-a. Ýaňy gusupdym-a bu fontan atypdym-a maşynyň içinde. Goltugyny galdyryp otyr-ow şeýdip. Aýnanam açyp ýyysy ýyz urup dur. Ýyzdakylaryň huşundan gidip nol skorany çagyrjak bolup dur. Hä sögäýseň-dä şo wagt. Köçede geroýsyrap Çilim çekip suw içýänçäňiz otuz-otuz bäş manat bahasy bar Rexona. Suwa düşüň. Puluňyz ýok bolsa suwa düşüň. Sabyna ýuwunyň. Ysyňyz çykyp. Tu aňkap barýar-ow, ýaňy bollumsada gitdim-de waýenkomada. Turşap ta gusupdym-ow maşynyň içinde. Zordan çykyp, Howa dur, düş. Düşeýin men şu ýerde galaýyn. Düşüp galdym ýarty ýolda. Hä, Gubadag-dam bollumsada taksa mündim-ow düýe çaly içip. Ta düýe çaly üstüne gaýtarýadym-ä, gaýtarsaň-da şoň üstüne, gussaň-da, gowy edip. Wah, gaty erbet bar, şu wagtam iýip içemog-ow, hiç zat iýip içesim gelenok, bir zadyň ýüzüne seretsem gödegime gelýär şol ys. Şu wideonym men özüm öwjek bolup ýa biriniň üstünden prikol tutjak bolup diýemok, hemme-de derläp bilýär, ýöne bir Rexona alyp ýuwunyp çykaýyň-da köçä. Özüňiz oýlamasaňyzam, gapdalyňdaky janawerleri oýlaň, haýyşt. Turşaýanda bir Rexonalam ýigrimi manatdanam bar on bäş manatdanam.
Essalamualeýkum tiktok höjür Essalamualeýkum hanymlar we jenaplar Ýadyňyz düşýämi bir mahallar menden gorkýa şul it diýdiňiz maňa şul it menden gorkýa sen şondan gorkýa diýdiňiz bu wezir bul wezir men itden gorkamok tiktok höjür bu wezir meň Iň çempion itimiz. Kyrk ýylyň ady belli itleň birdir şu Wezirlaý. Hawa, men itden gorkamag-a, onýa gürrüň etmäň, Wezir jan. Aý Wezir, bular men senden gorkýarmykam diýip pikir edýärler-a. Eşidýäňiz meni, eý şaltaklar, öwlärçiler. Men-ä itden gorkjak adama meňzeýänmi? Kommentariýa, kommentariýa ýazýaňyz, Heý, item itden gorkarmy-eý diýip-ä. Hä? Heý, item itden gorkarmy diýip ýazýaňyz-eý. Öwlärçiler! Şalt tapyplar. Negatiw kommentariý ýazmaň. Wezir elmydama meň ýanymda. Hä Wezirjan gel ýanyma balam. Wezir elmydama meň ýanymda. Negatiw kommentariýaňyzy aňarda saklaň. Hadi görüşeris. Wezirim.
Essalamualeýkum tiktok toýjar Essalamualeýkum hanymlar we jenaplar Otyrsyň umsagama janyňyz sag başyna dikme Futbolyň janköýerleri Otyrdym sagama. Nesip bolsa Ligany Barselona galdyrýar. Hawa. Aýyň ýigrimi töründe Realyň fanatlaryna men diss atýan. Diňläň meni öwlärçiler. Nesip bolsa Reala hiç zat ýok. Realy Arsenal nesip bolsa ýöredýär. Kubogam nesip bolsa inşallah uly söze toba Barselona galdyrýar. Ine, şu sözümem belläň, aýyň ýigrimi dördünji martynda sagat paçti on dokuz nol nolda şu wideony çykarýan. Hökman belläň Realyň fanatlary. Size zat ýok. Inşallah, Real Madrid Ançelotti bilen sakgyçjagazyny çeýnäp, öýe, samolýotda, Barsa siz çempionsyňyz men ynanýan size. Begenip durdum o bile ajaýyp ajaýyp komentariý ýazanlar diýsem e nädä ýazýan zady özüm tanaýan üç tom aňrymda ýaşaýan düýn öňňunlukda däldiňmi sen e prostoý telefony haçan geçdiň sen sira. Tiktoka zada girýän bolsaň malades. O zat sen onda negatiwşik bolup gidýäň däl-ä. Original kobra bolup gidýän ekeniň dä onda. Üç tommy maňlaýynda ýaşaýaň. Adyňy zadyň başga at ýazan bolup artsan-a seň adyň-ow. Eşek! Gözüň aýdyn zomzom boşap geldiňmi? Goňşyň naharyny ogurlap iýeniň üçin ýöredi diýdiler diýen bolup. Haý. Nigasivşik bol saňa halamazlar eý tik tok da. Çşşt. Kobra. Arslan. Ýylan. Arslan. Yrn. Indi görünmersiň bärde profilimde. Çşşt. Salam aleýkum tik tok söýüjiler. Baýram namazlarymyzam sowduk nesip edenden biraýy rekord nahar çykaran däldir. Her kimem soraýar, esasan Balkan ýigitleri, Balkanyň janköýerleri. Ýörite meň üçin balet edýärler, Zomik jan, naharlar görnenokla bir diýip. Orazany sowduk hemmäňiz orazaňyz baýram namazlaryňyz kabul bolsun. Indi nesip bolsa her gün. Operator tuç-da! Bugjagazyna seredäýdä bugjagazyna tutaýda şu sarymsagaza sarymsak dyşy palaw ýa Bismillarahmanrahym Umm umm Iýmedim ölerin diýýän nahablaň biri Burdan baryp elmydama Balkan ýigitler Balkanyň mert oglanlary şu ýerde ýörite siz üçin janyňyz sag bolsun başyňyzam dik bolsun Salam aleýkum mähriban tiktok söýüjileri Salam aleýkum hanymlar we jenaplar Bu gün üçünji aprel düýn nesibedeler balo goýduk bu gün bolsa operator tutmapdyr a nesibedeler mantyýas ýa bsmylla rahman rahym. Iýmesem ölerin diýýän mantylaň biri. Iýmesem ölerin diýýän mantylaň biri. Negatiwjikler näme ýazsaň şony ýazyň o siz bişýäňiz, kepeýäňiz, gaýnaýaňyz, şoň üçin ýazýan. Men restoranyň zadyny zakaz edemok ýa restoranyň zadyna reklama edemok. Operator tutmasa. Öýüň naharyny edýän ýanymda elmydama burçam bardyr. Kobralar. Meň içimi ýakmaň sizi. Çyt edip çakaryn. Operator ýene bir gezek. Tutmanta. Indiki wideoda görüşýänçäk. Çau. Bambi.